Tīkina ake rā ko te pūtake o ngā kōrero o te wānanga, tīkina ake rā ko te hautapu o ngā ariki i kauwhatatia ai e Tāne te waiora ki runga ki ēnei taura, ki runga ki ēnei tauira, ā, tū ki te marae, tū ki te ao, whano, whano, haramai te tōki, haumi e, hui e, tāiki e. Nga mate tārūru o nui mano marae, o tini kainga, haere, haere me nga mihi, nga poroporoaki a nga manu korero o te tae tokerau, e koekoe nei, e ketekete nei, e kuku nei ki a koutou i tenei rangi nei, haere. Me te aha ahau e kōrero manu, me āta whakahoa a Tahekenuku mai a Te Wharehuia ka riro ēnei rangi tata nei. E tika ana te kōrero, ia waka me whai tohunga, me whai rangatira, nā reira e koro mā haere. Haere harikoa aku tini mate ki Hawaiki Houkura, ki Hawaiki Taurikura, ki Hawaiki Ipukarea, kei reira koutou e okioki ai. Haere nga mate, haere. Hoki tonu mai ki a tātou te, te hongo ora ki te whai ao, ki te ao mārama, tī hei mauri ora. E ngā marama rōrāhiri o Uenuku, o Kaharau, o Korokoro, o Kaerewa, tēnā tātou. Puhonga Tohora, kia ora. Kei tāku tupua, he pae tō āhua i tēnei ahiahi. ngā kaiwhakahaere, ngā kaiako, ngā tauira atu ki ngā kaiwhakawā. He mihi tēnei ki a koutou kua whakawātea koutou i tēnei rangi nei e kuru pākara ai te wao o ngā tamariki o tēnei rohe, koinei ko ngā mihi. Kua pōkia te motu i te mate hinengaro. Ai, koinei tāku kaupapa kōrero. Ma te hinengaro whanako tūranga, tūranga hā koa koa. Ma te hinengaro na nā te taonga. Ma te hinengaro mau mau tāngata ki te pōwe. Ahakoa tēnei, te whakatākotokoto i te whaikōrero ki ētahi wāhanga, ehara tēnei i te āhuatanga nā te Māori, nā Tā Himi, nā Kingi Tauroa, nā Te Waihoroi rānei. E kotahi rau āku māka i tēnei rā, me whai pea ahau i ngā ture. Kāti, anei era wahanga. Toa tahi, he aha ai kua pō ki a te motu i te matihini ngaro? Tuarua, ko wai ngā pārūrenga o te mahi nei? Toa toru, mā te aha ka whai oranga tātou i tēnei āhuatanga? Kāti, kia kotahi ai tōku kōrero ki te wāhanga tuatahi o te kaupapa nei. He aha ai kua pōkia te motu e te mate hinengaro? Ma te hinengaro whānako tūranga hākoakoa. Ka rongo te tangata e te mate hinengaro, ka he ona kare a roto, ka raru ona whakaaro, ka rereke ona whanonga. Tēnā, tātou mā, e huri ki tō hoa noho tata. Kau te hia. Tahi, rua, toru, whā, rima, ono. He kotahi i te ono te nui o ngā tangata e pāngia ana e te mate hinengaro. Auē te mamae e, kua ngau ngei ki tāku ngākau. Āpiti, he hē te ngau nei o te ngārara ki te, ki te iwi Māori. Nā, ki tōku reanga tonu. E hoa mā, he aha ai? He aha i pēnei ai? I te orokōhanga ki te naia, e hia kē, e hia kē ngā pūrākau e kōrero nei ki te tumu me te pari o tēnei, o te whatumanawa. E hara i te mea, e hara i te mea i ena, Ehara i te mea ko tēnei te mea he mea hou. Kua rongo kē ngā tauira i ngā rongo kino me ngā rongo pai o te ngākau. Heoi, kua wareware kē mātou ngā tikanga o tā tātou tūpuna. Kua wareware tātou me pēhea tā tātou kaupare, tā, tā, tā tātou waerea. Kāti, ka uri ki te wāhanga tuaroa. Ko wai ngā pārurenga o, tēnei, o te mate nei? Ko wai? Ko wai rā? Ki Aotearoa, ko ngā tauira, ko ngā tauira, ngā rangatahi, ngā rangatira e noho i roto i tēnei mea ko te wainuku. Ko tātou ngā rangatira o ngā rangatahi o inaianei, ngā rangatira o apōpō e noho i roto i te mate hinengaro.

O Aotearoa e noho i roto i te kāpua o te mate hinengaro, e ngau nei ki tō mātou ngākau, ki tō mātou manawa. Auē te mamae e, kua ngau nei te ngāngara i a tātou katoa, kua pōkia te iwi i te mate hinengaro. Ka huri au ki tōku wāhanga tuatoru. Mā te aha ka whai oranga tātou I roto i tēnei āhuatanga, ka whai tātou i roto i tēnei āhuatanga nā te mea kua pōkia te hinengaro mā ērā mea i rongo i te pukamata, te ātapiki, te pai āhua, e nā rānei rānei. Kua rongo te tangata i ērā mea kino i runga i ērā mea i runga i te mata, i runga i te pukamata. Ko he, ko he tēnei mea te mahi ma te hinengaro, te whakamomori, e rā momo mea. Ka ngau ki tōku manawa, ka ngau ki te manawa o ngā iwi katoa. Ma te hinengaro ka puta ko te mate tangata. Ma te tangata ka puta ko te aha. Ka puta te aha whai muri i te mate tangata. Kauā e noho i roto i te kāpō a te wainuku o te whakamomori. Ka mamae ana te ngākau o ngā tāngata katoa i tō wehenga atu. Kauā e mahi tērā, takahia te whakamā, kōrero ki ētahi, ki ētahi atu, kōrero ki ō hoa, ki ō kaiako, ki tō whānau, kia kore ai koe e ngaro i tēnei ao. Kaua e waiho mā te wānuku hei haihai ana i tō kiri. Mā, tānga, mā ngā kōrero a Tāhimi Henare, kua tawhiti kē tō haerenga mai kia kore koe e haere tonu. He tino nui rawa ou mahi kia kore e mahi nui tonu. Nō reira, hanga i tō ara i runga i te ara pai, hei whai koe i tō taumata teitei i roto i tēnei ao hurihuri. Kauā mā te wheke, mā te, mā te ururoa. Nō reira, e ōku hoa mā, e ōku rau rangatira, kia kaha, kia maiā, kia manawa nui i roto i ngā mea katoa o tēnei o te whakamomori. Kaua e mahi te whakamomori kōrero ki ētahi kei kōnei tātou katoa hei, hei rongo ki a koutou. Nā reira tēnā koutou.